Salam hormatly adamlar, bu gün men size Android TV pristawka barada gürrüň berjek. Esasan hem H96 e, Max modeli. E, Android TV pristawkanyň düzüminde şuna çakur gutujyk we içinde Android TV pristawka 4K Ultra HD Onsoň bärde swoýstwosy bar. Ramy dört gigabaýtlyk, pamýati otuz iki gigabaýtlyk. Android wersiýa dokuz nol. Ondan daşary düzüminde, Android TV pristawkanyň düzüminde ine blok pitaniýasy bar. Soňam HDMI kabel bar, soňam pulty bar. Biz bu pulty ulanmarys, biz esasanam

Swistowa, Swistowny, kompýutere ýa Android TV pristawka isleýän zadyňyza çatsaňyz, klawiaturasyny ulanyp bilýäs. Ondan daşary içinde batareýa bar. Batareýa obyçnyý Nokia-nyň batareýa. Doly zarýadda 2-3 aý saklaýar. Android pristawkany Gurnamak gaty aňsat. Diňe iki sany zat gerek. Bura HDMI kabelini çatýas. Ýene HDMI kabel. Soňra blok pitanyýasy. Ondan daşary şu klawiaturanyň swistowny USB USB swistowny birikdirýäs. Boldy. Indi tok bilen HDMI çatýas. Android TV pristavkamy şundagyrak açylýar. Açylýança ýene bir zat görkezýän Einstein-de klawiaturany jaýtmagynda on off we ýagny açýa ýapýa. Ulanmadyk wagtyňyz şeýtdirip ýapyk goýýaňyz boldy. Ýa-da açyk goýýaňyz. Soňam ýene bir funksiýa bar. Garaňkyda görünmeýän bolsa FN bilen FK basýaňyz welin çyrajyklar ýanýar. Islendik reňkde. Şeýle. Android TV pristawkamyz açylýar. H togsan alty model. Ýöne başga modeller hem bar bärde. Ýöne içiniň bir bularda bir menýusy üýtgeýär, galan zady üýtgänok, funksionalnyý zat hiç hili üýtgänok. Indi Android Android TV pristawkamyz menýusy şeýleräk. Ilki bilen nastroýka etýäs. Şu wagt menýumyz menýu girsek, ene men menýu girişimizi täzeden görkezeýin. Ene ştaýdak strelkajyklary ulanýan aňa rikär etmek üçin ýokary aşak. Sen ugruma gidibilýän. Indi settingse girýän, birinji bilen düşünerimiz ýaly dilini üýtgetýäs. Language. Language-iň içinde tak Ruski. Ors dilini saýladyk. Şu jagaş knopka, ýa myşkaň sag knopkasy bolýar. Basan wagtymyz naz yza gitýär ýagny nazat. Indi menýumyza üns berseňiz, menýumyz rus diline geçdi, köp bölegi rus diline geçdi. Indi dil üýtgedenimizden soň indi indiki bölek data i wremýa wagtymyzy düzetýäs. Wagtymyz şu ýokarda şu wagt üýtgedip bolanok sebäbi

Indi wagty üýtgetdik on plus bäşe geçdik welin sagadymyzam üýtgedi şoň üçin täzeden on alty on bäş etýäs çysowoý format ýigrimi dört sagat ýaňky ýagny on üç nol nol on bäş nol nol on sekiz nol nol nol dokuz nol nol şonuň ýaly görkezer indi yza gaýtýas sagadymyzy düzetdik dilimizi düzetdik indi wifi baglanýas

Internete baglandy podklçuna indi ne aşakda şi plus va goşmak goşmaga basyp girsek ne prilajeniýalar çykýa ýaňky aşakda görmek isleýän prilajeniýalarymyzy biz Üstüne bassak yine ptiçka emele geldi. Yanında ptiçka e, köp ulanýan priloženiýalarymyzy aşak goýubilýäs. Haýsy yzy giderlikde gerek bolsa bize haýsy priloženiýalar köp ulanýan bolsak şolary goýup bilýäs. Onsoň jaýjagaza basyp çykan wagtymyz ine görşüňiz ýaly aşakda çykdy. Köp ulanýan priloženiýalarymyz her ýedek My Apps-a prilloženiýalar zadyna girmek gerekkä, köp ulanýanlygyňyzy belli bir wagt soň köp ulanyp başlasaňyz size goşmak edip aşak goşup goşup bilýäňiz. Men aýraýyn bulary. Maňa paka bulary gerek gel. Tak. Prilloženiýalary ikinji edek bassaňyz aýrylýar. Ha Google Chrome durubersin. Indiki sapakda görüşýänçäk hoş sag boluň.